Kulturali huwa programm imtella' mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċelorat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Nirringrazzjaw lil Main, Fuel Your Purpose,

Nilqawkom għal programm ieħor Malti Kulturali, il-post fejn iddiskutu diversi personalitajiet u anka l-impatt li ħallew fis-soċjetà. Serje mtella mit-tieni sena tal-Baċellerat fil-Media tal-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Jiena Claire Gisordway se nkun qed immexxi il-programm tal-lum onorata ħafna x'ħankunu qed niddiskutu persuna illi kelli xorti li ltqajt miegħu intervistajtu kien parti kbira minn ħajti wkoll. Ħalla impatt kbir, ħajqpa jħalli impatt kbir fis-soċjetà, ħanaraw il-feature flimkien, ħanaraw fuq min ħanitkellmu llum. And the winner for most inspiring individual is... Jake Vella. Jake Vella! Jake Vella! Jake Vella! Jake Vella! Grazzi il dawk li ivvotaw li nominawni. Jake kien eżempju għal ħafna ħafna ħafna nies. Jake kien ta' ispirazzjoni għal ħafna nies, inkluż aħna l-mużiċisti. Irridu nżommu l-memorja ta' Jake alive. Jake, per Żebbuġa kollha tħobbok. We love you! Ta' erba' snin skoprew li Jake kellu kundizzjoni Rowhead. Din il-kundizzjoni taffettwa biss mitt ruħ madwar id-dinja kollha. Iżda Jake, bis-sapport ta' familtu Baqa' reżiljenti. Peress li għandi l-kundizzjoni u hekk, iktar nagħmel kuraġġ lil min joqgħod bil-qiegħda u hekk jagħmel kuraġġ biex jagħmel iktar eżerċizzju. Iddeċieda li joħroġ xi ħaġa pożittiva minn kundizzjoni tant diffiċli. Ta' għaxar snin organizza l-ewwel ġabra tiegħu għall-annimali. L-ambizzjonijiet suċċessi ta' Jake għamlu impatt mhux biss għal organizzazzjonijiet li kien jiġbor għalihom imma anke fuq is-soċjetà ta' madwaru. Apparti il-ġid li jagħmel bil-ġbir ta' fondi għall-annimali, huwa bniedem ta' influwenza kbira, influwenza li tolqot in-nies, li twassal messaġġ u tinspira lil ħaddieħor. Jake għamel dan kollu waqt li affaċċja l-isfidi ta' Roehead, dak kollu li ġġib magħha, bħal obeżità u problemi respiratorji. Jake daħal fl-isptar ta' Mater Dei f'Novembru tal-2022. fejn għamel sena u disa' xhur fl-ICU. Huwa kompla l-iskola online u prattika il-gitarra fost ħafna aktar instrumenti. Il-ħolma ta' Jake baqgħet ħajja. Bdiet Needell norganizza mixja għall-annimali biex ngħin lill-AAA. Aħna ġejna nagħtu s-sehem tagħna, nitlobkom tagħmlu bħalna. Huwa organizza l-PoWalk għall-ġabra ta' donazzjonijiet u ħeġġeġ lin-nies biex iċemplu waqt l-istrina. u jiftakru f'Puttinu. Jien nixtieq minn hawnhekk in-nies jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom biex jgħinu lil Puttinu. Fit-30 t'Awwissu, 2024, bi sfortuna kbira u xokk kbir għall-poplu, Chick iħallina ta' ħmistax-il sena. Imma l-istorja tiegħu ma tiqafx hawn. Jake, m'hemm l-ebda bżonn ta' introduzzjoni, kont qed nitkellem mal-papà tiegħu qabel dal-programm, qed Jake kulħadd jafu Malta, ġieli mhu ħa tmur imkien u mhux se ssib lil xi ħadd li ma jafx lil Jake. Jiena kelli x-xorti li intervistajtu kemm-il darba, tkellimt miegħu l-ewwel darba u għalkemm dak il-filmat spiċċa fuq nota Isma' mhix sabiħa għax ħalliena l-iktar ħaġa li kienet kieku kelli nsemmi l-iktar ħaġa li kienet ħalli fuq. Meta niltaqa' ma' Jake u nitbissem fuqha li xu dejjem jitbissem u dejjem jitħa u dejjem nitqu u ngħidu xi ħaġa u dik għalhekk vera tinqnieħu pjaċir li ħanagħmel dan il-programm illum għandi żewġ persuni li kienu li huma importanti ħafna f'ħajtu l-papa tiegħu Josie Vella u Fabio Spiteri. Fabio Spiteri kważi sar familja li niftakar l-ewwel darba l-intervistajtu l-ġejk mill-ewwel semmi lil Fabio. U jien naħseb sirtna fil-ġejk permezz tal-programm. L-għan nizgħat ħafna tal-li ġejtu, it-tnej li jintom. Għazza sikom mistoqsija diffiċ li l-ewel wahda, kieku għelli najdilkom isma deskrivu l-ġejk f'kelma wahda. Eroj. Mhm. Leġenda u. Leġenda, vera, vera, vera. It-tnejk, Ħanibda bik għax Ġewżi ħankellmek. Fabio, inti tiftakar meta ltqajt ma' Ġejk l-ewwel darba? Eh, l-ewwel darba jien kont qed nagħmel duathlon kelli rejs. Mhm. U wara rejs nara qed tfajjel il-ċkejken. Għalli nista' noħor it-trat miegħek. U tajtu għannaqtu mhm. tajtu l-medalja. Mhm. Bdiet imħabba bejn it-tna tnej għal ħafna ħafna snin. Kien jiġi anka sessions tiegħek jitrenja, jiena niftakru jagħmel il-bike. Roller sessions. Mal-kbar. Kon ninkludek ħafna l-ġejk jiena fej. Anka konna norganizzaw triathlon ġibtu mija jinqasmu l-ilma. E, għamilna ħafna attivitajiet fl-imkien, għamilna darba minnhom niftakar il-ġejk għalli nixtieq nagħmel xi ħaġa speċjali biex niġbor il-flus. Qed l-ħajja ħanomu, ħansiblek għawma, u għomejna minn Fej konna mejna, mill-gżir ta' San Pawl, mill-gżir ta' San Pawl sa' Buġibba, 2 km, konna ġbarna l-ewwel darba fundraising għall-AAA. U ma kienx isu sa kif smajt li ta' 15-il sena ftakart, Jake kien matur ħafna l-età tiegħu. Ħafna. Minħabba forsi milli għadda, ma qisek qed tkellem raġel kbir, anke kif jirraġuna fuq loġistik sempliċi ta' ġri kienet xi ħaġa li kienet taffaxxinani. Ħa nistaqsik, kif ġiek Jake, ġifieri meta kien żgħir? Eħe, Jake mill-. Kif ġie altruwist u għax imbagħad hu beda jbati meta sirtu tafu bil-diagnosis tiegħu? Jake kien tifel bħall-oħrajn, dak il-mentalità ta' tifel. Imma dejjem kien dak id-daqsxejn ta' matur, però kif ħakmitu l-kundizzjoni Jake hemm qisu nbidel. Kiber mentalment. Ifhem Claire, meta tgħaddi minn minn battalja, Jake ma ninsewx, Jake kellu battalja ta' għaxar snin. Għaxar snin qed issemmi qisek għandek mażra ġol-baħar, il-ħabel dejjem jillużja u dejjem nieżla. Allura Jake dejjem sejjer lura. Jake kellu triq twila. U kif ikkonvi... Mux, ma nafx il-kelma tajba ikkonvinġejtu, ma kif inkludejtu l-sport fil-ħajja tijaw għal-kem, il-kondizjoni tijaw. L-sport daħal f'ġej kem għax Fil-bidu kont qed narawh jiggejnja l-wejt u peress li jiena nagħmel l-isports, bdejt nipprova ntih daqsxejn sports, però bl-ebda mod ma seta' jinżel Jake, ma konniex nafu x'kundizzjoni għandu. Wara ħafna riċerki sirna nafu x'kundizzjoni hi li anke jekk ma jekk jitrenja l-ħin kollu jiżdied fil-piż. Però l-isport żammu ngħidlek li Jake għex dik l-età li żammu b'saħħtu huwa l-isport. Għax baqa' jipprattika l-isport. Għax baqa' jipprattika l-isport bi tbatija għax ngħiduha kif inhi, Jake hemm il-persuna li kellu mhux għax irid, Jake hemm ma kienx obese għax jiekol bl-addoċċ. Mhux hekk, mhux hekk. Jake il-kondizzjoni ġabitu hekk, hemm Jake kien qiegħed iġorr erba' min-nies miegħu bil-piż li kellu. u baqa' xorta jagħmel l-isports. Kien jagħmel it-triathlon li wara ftit Jake ma baqax jiġri. Mhux hekk. U anka rota kellu jaqta' ħabba saqajh, imma mbagħad spiċċa swimming biss u baqa' għaddej. Anka minn ġol-isptar baqa' jipprova jagħmel xi ħaġa Jake. Xi ġmielu. Aha. Għatta nejlek ta' ta' zaħira ma taħsbu għar. Kieku kelli nsaqsikom tiftakru f'xi moment partikolari fejn inti tgħid sistra ġejk vera qed jagħmel impatt fuq kulħadd. Eh, Ħanejlek, jiena għandi mħabba iktar speċjali għal ġejk għax ġejk dejjem rid jgħin l-annimali li għal passjoni tiegħi wkoll. Eżatt. Allura. U kif ġid dik? Naħseb Ma nafx, kien xinġab il-maja, xinġab il-maja. Bħalma taf, bħalma taf inti, jem. Meta jidħol il-mart, bniedem jiġi bżon ħafna affarijiet. U l-ġejk, konna nejdu l ma tamilix għal ċertu NGO jew ċertu NGO. U kien jgħidilna, Le, ta. Kien jgħidilna, Għax jiena rrid nibqa' maħbub ma' kulħadd. Ma rridx li ħaddieħor jgħid, Ara għalija m'għamilhiex. Qal, U l-annimali ma tantx għandhom min jiġbor għalihom. U ddeċieda li jibda għall-annimali. Aħna bqajna nagħmluhom l-affarijiet li kien jagħmel hu. diment li nsibu konkorrenza tan-nies. Qed tifhem? Naħseb li stess raġuni tiegħek Fabio, int għalhekk dejjem taqbeż għall-annimali. L-annimali. Tgħid m'għandhomx vuċi. L-aħħar associations minn sin minn sin. Niġbru l-miljuni għal partiti politiċi. Ekku. Niġbru l-miljuni għal nies fil-bżonn fejtlu l-annimali ma niġbru ftit. U ġabbar ammonti sew. Ija, ta' U għamel sfidi sew, kif kellek issem minna challenge partikolari. Eħe, l-iktar challenge li jibqa' f'moħħi. Meta l-mara Maruska kienet għaddejja mill-kanser mhm. u kella treatment minnhom 20 ġurnata radioterapi. Mhm. U għalla mar, għalla ma, għalla naqsa mitbatija miegħek. Alla nagħmel omm nom. Mamma mia. Alla il-ħabib tiegħi Neil Agius kien għadu meta għamel 100 kilometres minn Sqallija l-Malta. Alla jien ma nistax nagħmel omm fil-baħar żgur, alla nagħmel omm fil-pool. U qasam omm f'għoxrin ġurnata, tiftakar Fab? Mela, mela. Għamel omm f'għoxrin ġurnata u beda jgħum jaqta' jaqta' jaqta' dejjem jibgħatlu s-sessions lil Fabio, Fab illum għomejt 5K, illum għomejt 3K, filgħodu għomejt hekk, għamilt hekk. U għaqqad 100 kilometers fi 20 day. Mamma mia. U kienet fetħitlu. U meta kien jgħidhomlok dawn l-affarijiet inti kont tinkwieta għal saħħa tiegħu pereżempju jew x'kien il-reazzjoni tiegħek? Ma kontx ninkwieta ta' jiena darba minnhom fettillu jinżel abseiling ma' skola. Jake, b'dak il-piż. Qalli nagħmilha dad, għedtlu mela x'tagħmel. Għedtlu mela. La ried, għalfejn jien min jien biex ngħidlu le. Kien sejf, ovvja. Kien sejf. Ekku. Stidnu ħisuq il-go-kart, mar ukoll. Mar ukoll. Ija. Xtaqt nistaqsik, Fabio, inti tamila maħfna nis, il-ħin kollu tamil kuraċ l-nis biex jamlu l-sport, imma li tara karattru bħal dak li għaddej minn dik id-batija kollha. u xorta jibqa' jinsisti biex jagħmel l-isport. Il-min qed jarana u jixtieq jagħmel xi ħaġa u jaqta' qalbu. X'tgħidlu? Għanejlek, jien fil-fatt nagħmel ħafna motivational talks u waħda mis-sections tiegħi għal motivation jien għandi bżonn il-motivation għax jien bniedem normali bħal ħadd ieħor u dejjem nitkellem fuq Jake. Nġib eżempju wkoll li aħna tant kemm aħna laki li laqas nirrealizzaw li hawn nies li l-ewwel ħaġa li jagħmlu xi noqogħmu fil-għodu jpoġġu fuq siġġu tar-roti għattaw ġurnata sejħa fuq wheelchair. Allura aħna li għandna parsa għajn u par idej u moħħ tajjeb u idej tista' ssuq, ma sawx nagħmlu mur nagħmlu naqra eżerċizzju. Proset. Bħal ma kien jagħmel ġejk sal-aħħar ġurnata, ħalli mbagħad anka lawm qatawlu l-ġejk għax kellu bżonn l-ossiġnu 24/7. U kien qed diffiċli biex jkompli jom, imma ġej baqa' pożittiv ukoll sal-aħħar jien konna jidlu ġej kif inti. Qatt ma gerger, qatt. U għamilt l-aħħar sentej inċempillu kuljum. Qatt ma gerger. Ġo kamra tal-isptar sentej. Mamma mia xi ġmiel. Dejjem jissorprendik. U kien jissorprendik anka fit-training dejjem issemmija inti dik. U l-aħħar ħaġa nixtieq nistaqsikom meta ta' ħġieħ ir-Repubblika. Josie, x'ħassejt? Dan it-tifel ħalla impatt fil-pajjiż. Impatt, ħalla impatt. U għandu legat, ħalla legat sbieħ. Ekku. Jien naħseb il-legat ta' Jake. Ħa jibqgħu wirt għall-poplu Malti u Għawdxi. Hekk hu. U ma tantx kien xi wieħed li pereżempju, għaliex kien ta' età żgħira, kien jaf jitkellem ħafna, mhux xi wieħed il-ħin kollu jħobb jidher u hekk, imma li kien jgħid, kien jgħidu bis-sens. Eħe, u hu kellu kellu ħaġa oħra, li Jake dejjem adatta Qalli jiġi fiha. Qalli titfgħu fiha l-kundizzjoni. Jake kien, ma ninsewx, Jake kien jimxi, jiġri, jagħmel ħafna affarijiet, spiċċa ma jimxix. Ekku. Spiċċa fuq petruna ġo kamra. Imma kien jgħidli, Hawn min hu għardet. Mamma mia. Jiena tajjeb inħossni. Inkredibbli. Tal-blieh, tal-blieh. Ħa naraw dan il-feature fejn ħa nitkellmu ma' nies illi komplew jaħdmu, ġifieri anke wara li ħalliena, komplew jaħdmu, ħa jibqgħu jaħdmu, ħa jibqa' jissema' Jake u ħa jibqa' jsir il-ġid. Ħa naraw dan il-feature flimkien. Jake minn dejjem kien ta' ispirazzjoni għalija, kien jaħseb f'ħaddieħor. U dik hija xi ħaġa li kienet tispirani ħafna, li ġibditni ħafna lejh. Kien perseveranti fl-isport minkejja l-isfidi tiegħu, kemm kien iħobb l-istess annimali. Il-messaġġ b'saħħtu li bagħat Jake, li hu ġġieled dik it-tbatija li kien għaddej minnha b'affarijiet straordinarji li għamel tul ħajtu. Darba minnhom daħal l-isptar u mort inżuru. Qalli jiena nixtieq li nagħmlu xi ħaġa flimkien biex ngħinu lill-annimali. Dak iż-żmien kien qed jagħmel il-powo hawnhekk fl-isptar. Ma xtaq jagħmel xi ħaġa akbar. Għadtlu li kont qed nipprepara l-inizjattiva Rigal bi Mħabba li nagħmel fi Pjazza Kastilja u għadtlu trix nagħmlu xi ħaġa b'rabta mal-annimali u kif għadtlu hekk, wiċċu xegħel bil-ferħ. Tant baqa' jippersisti u tant wera x-xewqa li jagħmilha u li jgħin lil dawk li m'għandhomx vuċi li jiena komplejt naħdem fuqha u għamilniha u wellidna Rigal bi Mħabba b'Differenza. B'differenza għaliex minflok konna qegħdin niġbru rigali għat-tfal, Bilha niġbru ikel u prodotti għall-annimali. Fil-Ħadd Isfel ta' Malta għandna b'kollox madwar 290 għaqda volontarja. Wieħed miċ-ċentri l-ġodda tal-volontarjat ser ikun iddedikat għal Jake. Goals for Care hija inizjattiva li ħarġet mill-Kunsill tal-Plejers li għandna aħna tal-Fgura United Football Club fejn dan il-Kunsill u magħmul minn 13-il tifel u tifla niltaqgħu darba fix-xahar u fih noħorġu inizjattivi soċjali li nistgħu ngħinu l-komunità. Goals of Care primarjament tfisser li kull goal li sarra 5 euro. Fl-aħħar tas-sena dan il-pot ta' 5 euros ta' goals li nkunu skurjajna ħajitqasmu eh, nofs bin nofs għall-AAA kif ukoll għal Frame Football Malta. U allura l-istess membri tal-Kunsil tagħna ddeċidew li jonoraw il-preżenza, jonoraw il-memorja ta' Jake Vella billi joħorġu b'din l-inizjattiva. Xi ħaġa sabiħa li għandna f'din l-inizjattiva li ovvjament ħarġet mit-tfal, però hija wkoll eh, inizjattiva li ġiet ukoll adottata mill-plejer internazzjonali ta' Malta Hailey Buġeja. Memorja ta' Jake illi tibqa' ħajja fost il-volontira kollha li tul is-snin li ġejjin ser ikollhom l-opportunità li jaħdmu b'xejn minn dan iċ-ċentru tal-volontarjat. Fl-aħħar ġranet tiegħu ġejt inżuru. Ħares f'għajnejja u jiena ħarist f'għajnejh u għadtlu, għadtlu Jake, jiena nagħmillek wegħda illi din l-inizjattiva li wellidna flimkien inkompli nagħmilha. Jake ħares lejja u b'għajnejh urini kemm kien ferħan. U jiena dak il-legat ta' Jake nixtieq inkompli nagħmlu u fil-fatt erġajna din is-sena għamilna rigal b'Imħabba b'Differenza r-raba' edizzjoni. Nagħmlu tajjeb u nagħmlu ġid għall-istess tfal tagħna li nonoraw il-memorja u l-lezzjonijiet li Jake għamel fil-ħmistax-il sena ħajja tiegħu u nemmen li x-xogħol tiegħu u l-legat tiegħu ħa jmur lil hinn ħafna iktar minn kemm għex f'din id-dinja u naħseb tramite din l-inizjattiva ħa jkollna parti minn Jake f'kull tifel u tifla fil-klabb fil-klabb tagħna. Għax xi ġmiel u di Jody inti ġenitur, jiena ġenitur, nipprova nifhem ma tistax tifhem imma li tara dawn l-affarijiet hija xi sabiħa fija nfisha. Illi Jake ħalla dal-impatt kollu għata du jitkellem fuq Jake, magħna issa naqdet Ripo La Vella li hija rappreżentanta tal-Association for Abandoned Animals, AA, li hija organizzazzjoni li tilqa' l-annimali abbandunati tipprova ssib djar għalihom u Jake għamel ħafna. Jake huwa wieħed mill-main mascots tagħna Jake. I mean inspirazzjoni kbira lejna aħna ninspiraw ruħna minnu. Intkom għandkom dejjem bżonn il-fondi? Dejjem, dejjem. Aħna NGO. Aħna bħala Santwarju NGO. Ġifieri mingħajr l-għajnuna tal-poplu ma nistgħux nimxu l-qoddim. Ġifieri bid-donazzjonijiet aħna dejjem naħdmu biex dejjem ngħinu u nsalvaw l-annimali li jkun hemm fit-toroq u anke l-annimali li jkunu abbandunati. Ara kif qiegħed bl-Ingliż what a breath of fresh air meta ġejk iddeċieda li jagħmel ċerti sfidi għalikom. Ta' żgur, għadu sal-lum il-ġurnata ġejk jgħinna, kull sena jgħinna, dejjem imexxina l-qudiem. Daw l-affarijiet illi dejjem, illi dejjem. Itina aktar kuraġġ li nkomplu naħdmu favur l-annimali. Tista' semmina xi attività hekk illi jagħmel għalikom? Jagħmel il-walk ta' Mater Dei, dik hija Naħseb waħda mill-main aħna riċenti. U vera idea hekk kienet dik, għidilna daqsxejn fuq din l-idea. Eh, dika kien Jake fit-2022 f'Novembru kien daħal l-isptar u fejn għamel l-aħħar kważi sentej ta' ħajtu jgħix hemmhekk u kellu f'moħħu li jew min kemmuna għal Malta eh. xi darba. U għalli issa ma nistax namela dik, għax ġejt bl-oxygen u għek, għalli ma ħana namel xaħġa, ta' għalli t-tġini f'moħħi issa. Għetlu s-seta, għalli ħanoħloq mixja madwar ma terdej. Għetlu mixja, għetlu ma ġejk madwar ma terdej. Iva, għalli t-ġa għet naħsiba kifini. Għalli nimxu madwar ma terdej, għalli jem 1.1 km, għalli u tkun tajba. Għalli jien jek ma nkunx nista noħroġ ħabba ir-riħ, Imħabba t-temp, il-kabbar kesħa, ħalli noqgħod nistennihom fil-main entrance. U kienet kienet xi ħaġa wow. U ġew nies? U ġew. Ħafna ġew. Ħafna. U kważi dejjem dejjem in-nies meta kien hemm ġejk kienu jkunu iżjed. Mhux hekk, mhux hekk. Eh, aħna neħdu minn dis-sena kien hemm nies, però seta' jkun hemm iżjed. Però naħseb Jake, Jake għandu xi ħaġa li jiġbed lil dak li jkun. Infatti, dis-sena konna l-aħħar ġimgħa konna għadna ma ġbarna xejn, Claire, lanqas temmen. Mort ħdejh għax Jake qiegħed kremat id-dar fuq il-bank tal-kċina u nkellmuh il-ħin kollu jien u Marusca, insellmilha minn hawn, il-mara. U għedtlu Jake, għedtlu donnha dis-sena ħa tkun mhux tajba. Għedtlu jekk firkas is-sena d-dieħla niskipjawha. Ehehehehe. M'għaddewx sagħtej, Claire. Iċempilli aġent, qalli din is-sena, qalli d-donazzjoni tagħna ħa tkun it-tripplu, ta' eight thousand euros f'ikel. U rnexxielna niġbru bej ikel u bej cash hemm 9,000 u xi 82. Għajnuna kbira u l-istess kif jagħmel Fabio. Ħafna, ħafna, ħafna. Sija u nof, sija mixja di ġifieri. L-attività hekk. Fl-istess ħin taħseb illi ħolo għarfien iktar fuq l-annimali barra l-flus illi nġabru l-istess kif jagħmel Fabio? Aħna l-Maltin Kif taqbad tgħidha, meta naraw dawn l-affarijiet qisna aktar nitfgħu għajnejna fuqhom. Allura kif kien jitkellem huwa u x-xogħol li kien jagħmel huwa u li għadu jagħmel illum il-ġurnata, għamel iktar għarfien lin-nies biex jgħinu, jagħtu their one cent fimt f'dawn l-affarijiet. Infatti hemm individwi li ġieli jmorru matul is-sena jgħidulhom isma' għandkom dawn in memory of Jake, għall-memorja ta' Jake, anke kellu l-birthday. Il-Ministru kien fetaħ, u Bonnici kien fetaħ il- Ardalam, ġurnata l-entratura b'xej, min irid jagħti donazzjoni. U nġabret xi somma xi ħaġa qrib 1000 ewro. Hi wkoll sabiħa. Mhux hekk? L-istess kif tagħmel int Fabio, inti din tagħmilha l-ħin kollu u naħseb kienet l-iktar ħaġa li kellkom inkomin u intom kontu titkellmu ħafna intu ġejk. Kieku kelli ngħidlek xi ħaġa simpatika li hekk il-konverzazzjoni tagħkom. Kif kienet tkun? ċili tkellimna sija ta' fuq Messenger. Sija, bil-kamera, nibda niekol jien. Kien joqgħod jitħax jiena nixrob l-inbid kuljum. Konna reħ l-inbid, ndawar l hekk qudiem il-kamra jiex kemm kien jitħaq. U nagħmlu sija nparlaw jien, Josi, mbagħad hemm tifel ieħor indaħlu ħmana lil Isaac. U konna nagħmlu sija mhux ftehjem sija ta' ma nofsija dejjem minnija, kważi kuljum eh, nċemplu u nidħu. Mhm. Fuq kollox konna nitkellmu, fuq kollox. Għas nista' niftakar mamma fuq kollox. Intom għandkom tetu ta' ġej. X'għamiltu? Dam tela. Għax iġmil, aħna kollha tetu lovers. Jien għamilt il-ġejkaw. Jien għamilt il-ġejkaw, hekk u hekk qiegħed bir-rota u meta kien jidħol fir-races jiftaħ idejh. U għandi storja ta' jgħajr un baħt. Memorja li tħad fadmija kal dejjem. Saru ħafna attivitajiet brisem ta' ġejk u hekk imma jidna d-deqxej fuq ftuħ tal-iskola fl-Etjopja b'isem Jake. Riċenti, eħe, avviċinani xi ħadd u qalli ċertu ħabib tiegħi issa Keith Marshall. Eħe. U qalli isma' qalli Bunur ħanħabbarlek li ġewwa l-Etjopja fi frar Ħa niftħu skola u ħa nsemmuha Skola Jake Vella. L-Allu xi ġmiel. L-Etjopja, jiġifieri Jake anke ħa jkun barra minn xtutna jagħmel il-ġid. Għax l-Etjopja kulħadd jaf li nies fqar. Ekku. Ħa jkun qiegħed jgħinhom ukoll. Ekku. Fabio, inti atleta li kollha nammiraw, ħafna u kien hemm momenti fejn kellek momenti jibsin ħafna ġil kelli xorti li smajtek tiskellem dwarhom għax inti tagħmel extreme races. Ġieli ġik ġejk f'moħħok. Ħanejlek jiena ġejk miet tliet ijiem qabel l-ewwel deka li ta' ħajti. Tliet ijiem ġri ħaddaqqa tajba Mhm. Issa minn dak inarlaw tfajt l-istiker ta' ġejk fuq ir-rota ħalli meta nkun fuq ir-rota timbati dejjem jgħid. Ġejk inżommu dejjem f'qalbi, u ġiru jgħid nkun qed timbati dejjem niftakar f'ġejk u jiena naħseb nispiċċa r-races permezz ta' dak il-mutual thoughts. Eh, yes, yes, dejjem miegħi. Imma yes, l-ewwel dega ħadd kedda qed eh, tliet ijiem. U żgur tliet ijiem qabel, iġri għal volja kont taf inti mbagħad meta. Infatti, eh, ftit qabel il-Fabio kontetlu, kontetlu Fabio ħjar tiġi tarax. kemm tista' għax naħseb wara r-race mhijiex se jkun magħna. Mhm, ekku, ekku. Mala, mala, mala. L-aħħar ftit mumenti, taf xi nixtieq nistaqsikom, kieku kellu, kieku Jake jinsab magħna llum, x'messaġġ taħsbu li jgħaddi anke min-naħa tal-annimali, ħa nsaqsilek ukoll. Lil dawk li qed isegwuna, jien kieku meta niftakar f'Jake niftakar fl-annimali b'mod għaliex minħabba l-ġid li jagħmel u anke fl-isport. Jiena wisq jispirani u dejjem nagħmel nuża ħafna bħala eżempju fis-sens tajjeb, fim ta' xina bħal fabi ħin kont niltaqa' ma' nies jgħidu li eh, m'għandix ċans jew hemm di jew juġani u ngħid taf kemm kien hawn nies li jbatu Jake wieħed minnhom u li baqa' jinsisti. Eh, Jake, Jake jekk kont tgħidlu Jake, inti kapaċi titla' skaluna, kien jgħidlek le, jien kapaċi nitla' is-sellun kollu. Allura Jake kieku qiegħed hawnhekk, naħseb jiena żgur persważ li jagħmel appell biex ħadd ma jaqta' qalbu. Kien jisħoq ħafna fuq min għandu mental health biex jekk jaħseb li għandu bżonn l-għajnuna ifittxha llum għax jaf għada ma jasalx. Kif kien jiddilja mal-istruggles tiegħu għax nimmaġina li kien ibati anke jara tfal imorru l-iskola pereżempju jiċċaqalqu. Kif kien jiddilja magħhom? U minn fejn ġab? Imma hu kien jimla l-ħin, eh? Ġo biċċa kamra daqshekk l-isptar, tgħallem idoqq il-kitarra, tgħallem idoqq id-drums, tgħallem ikanta, online homework. Jiġifieri hu mliha l-ġurnata. Pjuttost, pjuttost. Kien ġieli mhux mhux xi gerger ta' ġieli imorru ħafna nies jarawh u- u- u- u jtellfuh. Kien jgħiduli tellfuni llum, ma kellix ċans nistudja. Hekk, ta' ġifieri. Inkredibbli. Imma ta' ġie jixbah lil xi ħadd, Ġose? Ħa ngħidlek le, aħna em, konna minn dak it-tip ta' u u għadna, il-parents ta' Jake. Jake jiena em, ilħaqtu jagħmel kollox bħal tfal oħra, meta ma ġiex jimxi, ma tfajnieħx ġo rokna. Em, u għadna nitħassruh. Għedtlu, għedtlu Jake, mhux qed timxi b'saqajk, però ħa timxi b'xi ħaġa oħra. Jekk m. L-għawm kien imur, xorta kien imur, ma ġabx skużi Jake. It-triathlon kien, kien imur. Hemm bi tbatija. Jiġifieri qatt ma, mhux ma fissidnieħx. Għax infittxuh. Ħallejtu fil-libertà. Ħallejnieh u nkuriġġejnieh. Inkuraġġejnieh. Jiena minn niftakar Jake kien isuq ir-rota bil-cleats. Bil-cleats imwaħħal. Periklu. Periklu anke għalina l-kbar tkun periklu. Imma qalli jiena jekk irrid nitgħallimha u ħallejtu jsuq fit-triq hekk jien. Ekku. Kienu jgħiduli l-aħwa daqs da karozzi. Daqs hekk. Ekku. Ekku. Messaġġ sabiħ minnkom it-tnejn inti. L-aħħar messaġġ minn għandek. Jake. Fejn jidħlu l-annimali naħseb l-ewwel ħaġa li naħsbu aħna Jake. Anke filgħodu kif niftħu s-santwarju hemm ir-ritratt tiegħu ngħidulu Bonġu bħalu mhux ħa jkun hawn. Jalla min qed jarana. Nemmen li jekk il-Maltin vera jridu jgħinu l-annimali bħalma ħafna nies jgħidu, jieħdu dik il-ftit ta' tagħlim minn Jake. Għax itina kuraġġ li nkomplu l-ħidma tagħna. L-aħħar messaġġ tiegħek fa? Yes, eh, jekk ħanużaw il-ġejk bħala modell ġejk il-leġenda tagħna għallimna nżommu ruħna fit f'kull sitwazzjoni li nkunu nsabu fiha u ovvjament natu għajnuna kbira kbira ta' l-santwari tal-annimali. Vera grazzi li ġobkom tiġu selina għas-senjura li bħalek. Ringrazzja l-poplu Malti u Għawċi tas-sapport li dejjem tawna. Għalkemm qed inbatu t-telfa ta' Jake, inħossuna onorati li Jake ġie t-tifel tagħna. Ekku, ekku, eżatt. Messaġġ sabiħ ħafna, grazzi ħafna lilkom, grazzi lil Main Fuel Your Purpose u lil Mark's Bakery Tarxien għar-rigali għall-mistednin. Grazzi ħafna lil dawn l-isponsors u nirringrazzjakom talli kontu magħna għal din id-diskussjoni ħelwa. Nispera li Din id-diskussjoni ħalliet impatt fuqkom, grazzi talli segwejtu il-programm Malti Kulturali. Narawkom f'li jmiss. Malti Kulturali huwa programm imtella' mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċelorat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Nirringrazzjaw lil. Main, Fuel Your Purpose, u Mark's Bakery Tarxien għar-rigali tal-mistednin.